An do si mer erëm bei Let's Play Wasteland. Mat dobäi sinn den. Chef, salut. An den.
Oh, mé Wurst, salut. Hans Wurst. Hans Wurst. Mee Dir sidd da bei mir gespawnt, Dir Touristen. Mir si bei Limulatra.

Nee ech wëll keen 9 Millimeter Schossmagasinn esou also menge versteet der? Ah jo, mhm. Boah, muss du gucken, auf jeden Fall ein Base zu errichten oder irgendetwas überfallen zu gehen, gell?
Jo. Oh, ich Pass kann op, mir gi beschoss rem. Hei komm, komm fuere lo.

Ah, ass gutt, hëlt op. Ass gutt. Hei, ass gutt. Capture Vehicle hei riets vun eis. Jo, an do freckt mer e wahrscheinlech. Oh, dat ass jo Zabak. Fuer du hinner, fuer du hinner.
Mee huet een e Repair Kit dobäi?
Nee. Well da mengen ech, da kënne mer et direkt vergiessen. Dach, mir kënnen do campen. Ah, vergiess, do hannen ech schonn e Boot, brauche mer guer net hinzefueren. Schéi bal, schéin, schéin, schéin. Voilà, dat war et schonn. Sou, dat war elo mol d'Enn vun der Fahnenstange.

Ech neien MG. Ech hoffen dat mat dem anständige Viséier. Ah natierlech net. Jeff, uewe steet nach esou wäissen Auto, deen hat ech vir dohinner, do ass ëmmer eng Waff dran.
Ah freck, kënnt iech nach erënneren, hei hat mer ons éischt Base gebaut. Déi gäilste Base déi mer haten. Jo bis elo he.
Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Nein mein Sohn, das ist der schlimmste Tag deines Lebens bis jetzt.

Ech mein dat net echt den Tom machen ne den Tom man alles derzelcht ja Wo die Bremsen die ginn ja rich gut vun dem Auto ja. Hall de Repair Kit
Wat huet en?
Béise Scheiß
200 Meter Ass nach weit fort?
Ja hin läit de Boot jongen ne Jo, ech gesinn.
E Policeboot. Sinn dat déi Policebooter wéi bei GTA? Ja, vergiess et.
D'Gefier ass scho laang fort, gell? Nee, nee.
Tank do. Wéi huet der een der scho Buerm bruecht? Ja, ech hu gesinn.
Dat ass e bloen Auto do. Luffer ass do, pass op. Do uewe leeft een, am Bierg. Uewen am Bierg. Jo, dee gesinn ech vun hei, deen do. Gesäis de, Ben?

Ech sin Girna.
Putain déi Jipp ass déck gell wou dënne steet gell. Kann net sin warum hun ech ni sou cool Gefierer.
Wa mer ni schnell genuch sin.
Verpackt a verpissen sech. Ja?
Ja ech hun se net kritt, ech hun se eng Kéier getraff an ass an den Auto gelaf direkt.
Mengs mir können hinne platt erschéissen?
Ja kannst du. Mir gëtt awer schwéier.
Da mir Repair Kit dobäi gehabt. Mir kënnt ze mat huele méi. Ich will muss erwarten bis du fort sinn oder schon op ze geschoss vu fort. Ja ich gesinn.
Okay, ich bin hier eng Base op Griech.
Fuhren sie mir heisch oder fuhren sie fort? Sie fuhren mir heisch am Moment. So ganz rot. Jo, ne, schon net getraff, gell? Du me spast.
Mit Vehikel ass dat wat ënnen um Bierg ënnen am Strand. Sind sie fort oder stehen sie nach dörf? Ich gesinn sie nimmer.

So mech hannert dem Steen getraff. Äh, hannert dem äh. Bach getraff. Dach.
Schloug do wie fir drun. Sind op d'Kamio geschossen. Okay, lo kommen se rem rof mat der Jeep. Ja, dofir sinn se also. Schiss net wat déi maachen, ne?
Bleif lo stoen.
Ja, déi wëllen den Auto do mat.
Ja, awer sicher. Déi wussten ewell iwwer eng Munition hunn.

Ze verpissen sech rem nee se kommen zréck.
Ech meng déi verschwannen elo komplett gell. Ech hu keng Waff.
Do war en Tippchen mengen ech deen hei louch.
Do bleiwen se duerwe stoe rem um Bierg. Deen deen weess net wou ech leie gell.
Si frou.
Nee, ech krut dem awer och kee Platte geschoss, gell?
Wien hat do geschoss? En aneren op en aneren an ech hunn him grad en Headshot verpasst.

Keng Ahnung. Ech wees ganz ehrlech net wéi mer solle géint sou Leit ukomme gell. Mir brauchen eng RPG. Dat ass eisen eegenen. Puta gell. Bon dann. RPG jo. Do ass et zwar mies gell. Ja zack huet lo bei mech gefuer. Bass de nach do oder wéi? Nee ech sinn dout, ech sinn ech hu mech ausgeloggt lo. Net ausgeloggt, ech hu lo Respawn gedréckt. Aircraft Wreck ass do an der Mëtt vun der Kaart. Dass mech, oh nee net erëm d'J-Bucht Jongen, sidd dir mëll.

Kënns du grad erop? Waart, ech kucken, ob eppes dra läit. Jo, läit eng Waff dran.
Ah ja, voll dran. Voilà.
Wat? Zack.
Nö.

Hien ass eech laanscht dech gefuer an du bass eis erëmgefuer. Flam Laurent. Mann, ech schwieren, da komm.
Lo huet ech däin Doudeszettel ënnerschriwwen, Jeff. Lo huet ech et ënnerschriwwen. Lo stierfs de. Géigend am Bléck.
Lo stierfs de, Jeff. Ech man, ech war.
Ech. Meng Sting eraus.

So.
An déi nächst.
Ech lafe mol hei erop.